Haabaho akavuyo aha ishomero erya Kyanjenyi High School omu Rushema bwanyima y'abashomesa okushoroora omu ishomero na zaari ripoota z'abaana aha shaaha y'okuhuumura obu barikutura mukuru w'eishomero eri ahabw'okurya emishaara yaabo.
Nikigambwa ngu mukuru w'eishomero naakwatanisa na bamwe aha bari aha kakiiko akarikwebembera eishomero eri barye emishaara y'abashomesa. Human Reports, Hedimasita ogu n'omusahuzi naakunda bingi. Hariho omubare ogu twine ogw'abashomesa ab'okusasurwa gavumenti aha ishomero aha ni bakye. Mbwenu abu yashomesa baingi nibasasurwa abazaire. Hedimasita esente ezo nizimuraba omu ngaro kandi kuzikwata azimira nka rufu okwemera abantu. Mbwenu hedimasita abashomesa bayerundaanire ripooti zi baazikora baziine kwonka abaazimwima nibenda ngu abanze arekure omushaara gwabo. Omushaara gu guraamare kubaho nibwo turikufuna ripooti Heedimaasita yaaremwa kurekura sente.
N'okugira ngu nkasasura sukuuru fiizi na n'omuzaire ahi yaabaire agiire akaba ari hare, nikinsaasa munonga kureebeka ngu teihayo ripooti mazima. Nyowe nikinsaasa kureeba heedi twahikayo nitushanga ahatakwetegyerezibwa, nitwahikayo. Nitushanga eishomero ryona ryaba kare mbwenu ritakwetegyesibwa. Mbwenu nyowe naanye nikinsaasa timmanya oba ntembire siniya fo oba tingitembire. Naanye mbwenu ekyo nikinsaasa. Pidson Kangume ori kansara w'omwanya ogu arikushoboorora yaagira ngu hedimasita ogu bootsire nibamuraarika oteireho n'okumugambira aha sente z'abashomesa ngu kwonka atarikubahuurira ati mbwenu niyo shaaha murange mureebe. So itwe nka nyowe nk'omwebembezi wa Kitojo kandi atwire nahurira ensonga ezi tukazigambaho emirundi mingi nangwa habaireho n'enkiiko ez'okugamba na na Head Teacher na na Town Clerk akagambaho nawe kwonka ensonga zarimu. So nitusaba government etuyambe ahakuba nitubaasa kufeerwa ebintu byaitu ebi twatairemu amaani gaitu Nangwa n'esente zaitu waashanga nk'eishomero baaryotsya nainga baarisiisa, tushanga ngu itwe abazaire nituba twafeerwa kandi omu biro by'omumaisho oshange tutaine eki twakubaasa kushomeseza abaana baitu. Twena nitwenda gavumenti, rdc, DISO, GISO nangwa na securite yoona na chairman LC5 kureba ngu baarahuka baataha omu nshonga ezi. Ebiro ebi ahakuba n'ebibi, tituburingaaniza ahagati y'eishomero n'abaana. Hedimasita waaba ari ow'okumutwara bamutware kwonka babanze basingye baasootinga ebintu by'eishomero ebi ahabw'okuba nga hedimasita ogu abaire naatubinga arikutukwatira embooko kandi aha shaaha y'omuzaire kuguza entaama y'ehe n'embuzi akaiza akanshasurira. Hedimasita aha shaaha amuhe erungu ripooti zituzirwe. Abashomesa aba nibagira ngu bamazire ameezi mwenda batarikushashurwa kandi abandi baahitsya ameezi mukaaga nabo batarikutunga sente zaabo. Laban Muhumuza Kaweesi ow'abashomesa abarikwetomboitira naagira ngu takaryaga sente z'omushomesa weena, kwonka mukuru w'eby'obwegyese omu ishomero eri niwe kizibu eki mukuru w'eby'obwegyese nawe yaayehakana.